Assalaamu Aleeykum Warahmatullaahi Ta'aalaa Wabarakaatuhu Doktoor. Wa'aleeykum Salaam Warahmatullaahi Ta'aalaa Wabarakaatuhu Doktoor mee dhibeen vaayiresii koroonaa kun heddummaachaa jira guyyarraan guyyatti namoonni hedduurratti mul'ataa jira dhibee kanaaf dawaan hanga ammaan tanaa hin mul'anne laata? Yaa ilma kiyya addunyaan wal hin dhageeysu yeroo hadiisi ergamaa rabbii sallallaahu aleyhi wasallam itti himan fudhachuu didde kunoo hamma hojiin irra geeyse agarte kun falli eeysa jireetteeti hadiisuma ergamaa rabbiiti fi sallallaahu aleyhi wasallam qur'aana rabbitti deebi'uu yoo taate malee dhibee kanaaf rasuulli sallallaahu aleyhi wasallamii fala nuu kaahanii deeman Falli isaan nuu kaahan kunis akka armaan gadii kanattin siif tarreessa dhaggeeffadhu narraa. Jalqaba irratti wantoonni dhibee kana akka ifirraa ittiisnuuf nu gargaaraa keessaa qulqullina shari'aan Ergamaa Rabbii sallallaahu aleeyhi wassallam qulqullina bakka hedduutti itti nu ajajje uffata keessattii fi qulqullina qaamaa keessatti fi Qulqullina iddoolee amantaalee garaagaraa keessattis akkasuma iddoo taa'umaatii fi iddoo deemnu hundatti qulqullina nu ajaje. Ergamaan Rabbii sallallaahu alayhi wa sallam hadiisa qulqulluu keessatti hadiisa Muslim odeesse keessatti Qulqullinni qaama walakkaa amantaati jedhe. Qulqullinni walakkaa qaama amantaati jedhe. Kanaaf takkaffarratti wantoonni dhibee kanarraa of ittisuuf nu gargaara. Qulqullina bakka deemnutti qulqullina keenya eeggachuudha jechuudha. Inni lammaffaadha wantoonni akkanaa kun hoggaa argame dhibeen hoggaaniif argamte rabbitti dheeysuu. Hadiisa qulqulluu keessatti ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jechuun nu barsiisan Allaahumma innii acuudhu bika min albaras waljunuuni waljuzaami

Kan sadaffaadhaa ammoo akka ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam nu barsiisanitti yeroon dhibdeen akkanaa biyya takka dhufte biyya sanirraa bahuu dhabuu biyya takka yoonif dhibdeen akkanaa dhuftes biyya san dhaquu dhabuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa keessatti akkana je'e Idaa samictum bixxaacuun bi'ardin falaa tadkhuluuhaa wa idaa waqa'a bi'ardin wa antum bihaa

Namoonni gari gari namoonni hedduun ni agarra namoonni biyya biraa dhaqanii dhibdee kana qabatanii biyya isaanii deebi'anii biyya isaanii gaddaafaa jiran jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya. Inni afuraffaadhaa kan dhibee kana ifirraa ittisuuf nu gargaaru akka ergamaan Rabbii sallallahu aleyhi wassallam nu barsiisanitti namoota dhibee daddarboo kanaan qabaman kophatti Nama dhibee biraatiin qaban irraa adda baasanii kobatti hospitaala biratti yookaahu mana yaalaa kan biratti yaaluu jechuudha. Maaliif Ergamaan Rabbi sallallaahu aleeyhi wasallam hadiisa keessatti akkana je'e, Namoota dhibee daddabruun qabaman namoota fayyaa qaban irraa addaan baasaadha je'e hadiisa Abuu Daawuud keessatti Ergamaan Rabbi sallallaahu aleeyhi wasallam. Kanaaf. Wantoonni afuranin an amma siif hime kun dhibee vaayirasii koroonaa ifirraa ittisuratti nu gargaara. Yeroo ammaa kana addunyaan hadiisi ergamaa Rabbii sallallaahu aleyhi wasallam funya'uritti jala deemu jirti jechu. Maaliif namoota dhibee kanaan qabaman kod kobatti adda baastee isaan kana wallaaluun isaan kana wallaanuun.

Akkasumatti warroottan video kana dhagahee share godhe hundaahu rabbiin dhukkuba kanarraa haa tiiysu akkasumat nama zikrii heddommeeysu rabbi isaan haa taasisu sheekha atis dhaamsa akkanaa naa dhaamuu kan keetiif maqaa rabbiitiin